Moien, ganz léif, dass Der hei hei sidd. Mir hunn haut eng Diskussioun ronderëm engagéiert Konscht hei zu Lëtzebuerg, och méi generell. An dat ass am Kader vum Marc-Henri Reckinger seng Ausstellung, dass Marc-Henri Reckinger, Lëtzebuergesche Konschtpräis 2024, deen eigentlech am Nationalmusée ze gesinn ass an och hei an der Galerie Nei Liicht zu Diddeleng an der. Dominique Lang, Geet dat esou? An déi dräi Ausstellungen eigentlech lafe bis de 16 Mäerz 2024, wann Der se nach net entdeckt hutt. An d'Saach ass, et ass eigentlech am Kader vum Lëtzebuergesche Konschtpräis 2024 entstanen, mee dat ass och eng. engersäits och eng posthum Retrospektiv vun sengem Wierk an vun sengem Engagement, deen och ze entdecken ass haut. Fir déi Diskussioun ze féieren ronderëm d'engagéiert Konscht hu mer de Régis Moes. Misst entschëllegen an dofir muss ech da elo kuerzfristeg hei asprangen, mee ech freeë mech awer op d'Diskussioun, och wann ech natierlech net als Artist elo ka matschwätzen, mee als. Conservatoire de Musée. Ok, mee dat wäert och ganz interessant sinn, well Dir hutt och en Text eigentlech iwwer de Marc-Henri Recquin geschriwwen. Soll ech e bësse méi an déi Richtung schwätzen oder? Ech wäert versichen. Soss? Jo, ok, ech wäert versichen. Mir hunn dann, Dir kënnt Iech duerno och presentéieren an dann hu mer och d'Beate Lütgen, Kënschtlerin, och engagéiert och mat de Fraen, d'Situatioun vun der Fra hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn och d'Ada Günther, wat eigentlech am Theaterberäich bei Richtung 22 ganz aktiv ass, an d'Danièle Nitti, wat extrem laang hei Direktesch bei Op de Schmelz hat an och extrem engagéiert par rapport zu de Froe vun de Fraen hei zu Lëtzebuerg. Dowéinst, ech wollt Iech eigentlech d'Méiglechkeet ginn, Iech selwer ze presentéieren, e bëssen par rapport zu vun der Positioun vum Engagement. Da kënnt Der Är eege Biographie endlech matdeelen an do war och, ech wollt endlech mat engem Saz, datt Dir och sot, wat fir ee Lien Dir eigentlech mam Marc-Henri Reckinger identifizéiert. Kann sinn op enger ganz perséinlecher Basis oder méi symbolesch. Wie wëll ufänken? Wëllt Dir vläicht? Bert Lütgen, wëllt Dir vläicht eng Kéier soen, wee Der sidd a wéi engagéiert, wou ass Äre Positionnement an Ärem Engagement?

Si ass 35 zu Esch gebuer an Dir hat, Dir sidd visuell Kënschtler, Dir hat de lëtzebuergesche Konschtpräis 2022 och krut fir Är Karriär. 21, ja. Ja, genau. An Dir hutt eigentlech, Dir waart, Dir hutt zu Paräis studéiert, ech hunn och gesinn an Däitschland, zu München, zu Bonn, Dir hutt extrem laang eigentlech am Ausland gelieft an als Kënschtlerin do praktizéiert. An dann zu Lëtzebuerg sidd Dir d'Grënnerin vun der Arbeitsgruppe Kunst vum GRAP, Groupe de Recherche d'Art Politique. Dir waart hannert de Projet Initiative 69 och dobäi, soss och immens engagéiert beim Mouvement Libération de la Femme, MLF, 1971. An Dir waart och Konschtprofessor, zimmlech laang och an deem Domän täteg. Wëllt Dir nach eppes dozou soen? Neen, dat ass tiptop. Okay.
An e Lien mam Marc-Henri Reckinger, wann Dir do iergend e e Lien kéint endlech. Neen, neen, dat ass okay. Okay, Marc-Henri Reckinger, wann ech Iech den Numm sot, wat kënnt? Also mir waren zesummen am Lycée technique zu Diddeleng. Okay. Dir waart do Konschtproff an ech och, gell? Do hu mer eis do gutt kannt an hunn och zesumme geschafft do, jo.
Okay. Ada Günther, kéint Dir Iech e bësse presentéieren oder soll ech och do? Ech kann probéieren.
Also ech sinn am Fong zu Wien gebuer an dann wéi ech 9 war mat mengen Elteren op Lëtzebuerg geplënnert. Ech hu vu mengen Elteren eng zimlech experimentell Konschteducatioun kritt an hunn dann och soubal ech konnt zu Lëtzebuerg bei Richtung 22 matmaachen, soubal ech al genuch war do matgemëcht an am Fong duerch Richtung 22 an duerch den TNL esou mäin Ufank an den Theater gemaach an dann hunn ech zu Cambridge Linguistik studéiert an währenddeems ganz vill Theaterstécker och selwer inszenéiert an iwwersat an ugefaangen mat verschiddenen Theaterformen ze experimentéieren An dann war ech 2022 rëm zu Lëtzebuerg fir ee Joer laang fir Richtung 22 Vollzäit ze schaffen fir d'Kulturhaaptstad. Do hu mer ee ganze Projet gemaach iwwer d'Gentrifikatioun vum Süden an hunn eis och ganz vill Feinde gemaach mat dem Projet an elo sinn ech säit zwee Joer erëm zu Wien an ech studéiere grad Transmedial Performance op der MDW. An de Lien parbor zum Marc-Henri Reckinger, wann een do ee kéint identifizéieren?
Ech menge mir hu ganz vill déi selwecht Bicher gelies. Also wann een esou kuckt wat de Marc-Henri Reckinger esou fir kommunistesch Publikatiounen geschriwwen huet, gesinn ech mech do schonn och representéiert mat där Theorie, mat där ech mech beschäftegt hunn. An jo, also hien huet an enger anerer Zäit gelieft, awer ech hunn d'Gefill, hien huet deelweis fir änlech Saache gekämpft. Jo. Merci.
Daniel Linnitti. Mäin Numm ass Daniel Linnitti. Ech war hei laang an deem Haus täteg an et ass ëmmer e bësse speziell, wann een dann esou zeréckkënnt. Mee ech si lo en retraite Awer nëmmen esou hallef kohärent. Ech man nach e puer Saachen, déi dann haaptsächlech mat Konscht ze dinn hunn. An dat besteet aus Curatiounen oder Texter schreiwen oder einfach mol ganz vill dorëmmer kucke goen. All déi Saachen, fir déi een hei keng esou Zäit hat, wann een e Centre culturel an zwou Konschtgalerië gedriwwen huet. Bon, ech si frou, datt ech dat elo kann alles mer ukucke goen a mer doriwwer Gedanke maachen. An ech hunn och e puer Ideeën zu wat engagéiert Konscht ass. An ech wollt dat mol direkt hei am Raum ginn. Ech sinn nämlech iwwerzeegt, datt. all Konscht iergendwéi engagéiert ass, an och wann een et net ëmmer op den éischte Bléck gesäit. Meng Relatioun mam Marc-Henri Reckinger ass déi, datt et en Diddelenger war, also ech hunn en als Diddelenger kennegeléiert, an ech hu virdru vun em héieren, als Pinsel, als Konschtproff, awer als Diddelenger hunn ech en erlieft. An ech wollt emol och soen, datt en hei zu Diddeleng gelant ass, well en aus dem Jonge Lycée zu Esch erausgeflunn ass, well en net wollt d'Wullmaus verloossen, wéi dat den Här Koch, deemolegen Direkter, gär gehat hätt. Also de Marc Foix e Stänkerer, wéi een haut géif soen. An en ass dann hei ugeholl gi, well mir sinn een Duerf vu Stänkerer, an hei war en doheem. A mir hunn en och gutt versuergt a gutt ënnerstëtzt, esou gutt wéi mer konnten. An en huet hei seng Aarbecht weidergemat a sengem Atelier an der Feldstrooss. Voilà, esou hunn ech den, de Marc kannt. E war ëmmer e bësse granzeg, mä e war awer och e begeeschterte Jazzlauschterer. Och dat huet eis e bëssen zesummebruet an et war En engagéierte Mann bis zulescht. Merci.
Den Régis Moes. Pardon.
Gudden Owend och vu menger Säit aus. Also mäin Numm ass Régis Moes. Ech sinn Directeur adjoint vum Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art a menger fréierer Funktioun als Curateur vun der zäitgenëssescher Geschicht am Musée war ech och vun de Kolleeginnen aus dem Musée, déi den heite Projet betreit hunn, gefrot ginn, fir e klenge mini-historesche Bäitrag am Katalog ze schreiwen iwwer déi Ausstellung, well ech eben eigentlech méi spezialiséiert sinn op d'politesch Geschicht vu Lëtzebuerg vum zwanzegste Joerhonnert. Dat heescht, ech si sécherlech kee Konschthistoriker, ech weess och net, ob ech vill iwwer engagéiert Konscht ze zielen hunn. Ech hoffen, datt ech vläicht e puer Elementer ka matbrénge vu Kontextelementer, an deem och de Marc-Henri Reckinger hei zu Lëtzebuerg gewierkt huet. Bon, ech mengen, ech hu bësse mäi Lien erkläert mam Marc Henri Reckinger. Ech hat d'Chance, dem Marc Henri Reckinger eng Kéier begéint ze hunn am Virfeld vun enger anerer Ausstellung, enger Ausstellung iwwer d'Geschicht vu Lëtzebuerg am Kale Krich. An et ass e Personnage, dee mech impressionéiert huet deemools. Et ass eng Persoun, déi duerch säin Engagement, jo och a senger berufflecher Karriär, wéi d'Danièle et schonn ugedeit huet, vläicht den een oder aneren Réckschlag oder op alle Fall Konsequenzen erlidden huet an engem Lëtzebuerg, wat en anert Lëtzebuerg war wéi dat, wat mer haut kennen, wat manner pluralistesch war wéi mer dat, wat mer haut kennen, a wat och e Kontext ass, dee vläicht och, jo, méi Courage gebraucht huet, fir sech auszedrécken, wéi dat haut de Fall ass. Merci.
Meng éischt Fro war eigentlech, Wat huet et geheescht, eigentlech en engagéierte Kënschtler 1960, esou am Ufank, esou an deene Joren zu Lëtzebuerg ze sinn? War do en aneren Enjeu? Vläicht wëllt Dir domadder ufänken, Daniel Eti, well Dir sot, all Konscht wär engagéiert, mee de Kontext huet sech awer geännert hei zu Lëtzebuerg. Wéi war et? Wat. Also all gutt Konscht ass engagéiert. Ah, dat ass nach eppes anescht. Et ass elo gutt Konscht, mee bon. Also ech mengen, datt e Künstler eppes ausdréckt, eppes seet, eppes seet an datt en e Message huet. Also mécht en eppes, seet en eppes, wat mer elo entweder appréciéieren oder net, oder e kritiséiert eppes oder e mécht eppes méi schéi, wéi et an Wierklechkeet ass. Mee et ass iergendwou en Engagement, Konscht ze maachen. Sief et molen, sief et schreiwen, sief et Theater spillen. Fir mech ass dat en Engagement, dohinner ze goen a ze soen, dat doten, dat denken ech, déi eng si méi radikal wéi déi aner an déi eng sinn och méi, méi, méi militant wéi déi aner, gell. Also de Militantismus ass eng, eng méi eng zougespëtzte Form vun engagéierter Konscht. Bon, beim Marc-Henri Recking ass et kloer, datt et e Militant war, dat ass ganz, Evident, en hat seng politesch Meenung, déi kënnt och a senge Biller ganz kloer eraus. En huet och a senge Biller gesot, wann e rose war iwwer de Mudam oder iwwer whoever, dat kënnt och a senge Biller eraus, gell, dat gesäit ee ganz gutt, wann ee ganz Mala do gesäit op senge Biller an de kuerze Boxen an esou weider. Also en huet sech schonn iergendwéi Loft gemat och zu deem wat en hei och huet missen erdroen. Meng wann ech däerf vum Berthe Ludwig schwätzen an hirer Präsent, si ass eng engagéiert Künstlerin well se eppes ausseet an eiser Gesellschaft zu der Positioun vun de Frae. Wou sinn d'Fraen drun? Wéi gesi mer d'Frae? Wat stellen se duer? An esou dat ass voilà. Mee dann ginn et aner Künstler, wat weess ech elo, et fällt mer elo Bon, et gëtt de Philippe Markiewicz, dat ass evident. De Philippe Markiewicz ass eise Lëtzebuerger, wéi soll ech soen, Delacroix, he? Oder esou. Et ass, dat ass ganz kloer, dat ass een, dee sech ausdréckt iwwer eis hauteg Zäit, op e bësse méi eng poppeg Aart a Weis, mä dat ass engagéiert Konscht. Mee wann een elo e Künstler huet wéi. ewéi de Franz Kinnen oder esou, deen elo Biller moolt, déi net direkt eng politesch Ausso hunn, ass awer och en engagéierte Künstler, well e mat Methode schafft, déi nei war fir seng Zäit, a well en och eppes riskéiert, well en net, well e sech, verstees de, wat Dat mengen ech ass engagéiert Konschtgeld, datt een eppes experimentéiert, datt een higeet a probéiert an och nei Weeër opschléit. An bon, a wann een dann méi wäit geet an et gesäit een de Guernica oder esou, da weess ee wou een drun ass. Awer wann een aner Biller vum Picasso kuckt, déi net esou politesch sinn, sinn awer politesch. Dat ass e bësse meng Positioun. Mee do war ech, ech hunn eigentlech méi par rapport zum politesche Kontext ufir, mir schwätzen vu de Point de vue vum militantesche Kontext, mee ech froe mech just par rapport zu zum Beispill zwëschen dem Marc-Henri Reckinger an dem Philippe Markiewicz, ass den engersäits, déi zwee sinn zu engem, ass deen ee militantesch, deen aneren net? An ass de Kontext vu Lëtzebuerg, d'Evolutioun vu Lëtzbuerg
Dat ass eng interessant Fro, well ech mengen zum Marc-Henri Reckinger senger muss ee kucken, wou déi Leit hierkomm sinn. A si si komm aus engem ganzen, loosse mer soe brave Milieu, wou Konscht gemaach ginn ass, fir iwwerm Kannapee ze hänken, fir ganz kloer ze sinn, fir schéin ze maachen, dem A gutt ze dongen, fir ze dekoréieren, a si kummen, déi Leit do, an déi hu gesot, Nä, dat ass lo net méi eise Wee. Gell? A si hunn dee Wee gaangen, deen de Philippe Markiewicz net méi huet brauchen ze goen, well dat ass geschitt gewiescht. Gell? An hee kënnt an heen, heen moolt Saachen an hee mécht Saachen, déi sinn, déi sinn duerch déi dote Schoul gaangen. Gell? Awer. Bon, et kann een se awer iwwer de Canapé hänken, he?
Dat ass, dat ass fir eng aner Fro.
Mee d'Saach ass och de politesche Kontext, 68, 69 ka sech och virstellen, dass dat. Dat ass nach ëmmer schwéier, mengen ech, quand même, he? Also ech géif soen, politesch Konschtmachen oder engagéiert, militant Konschtmachen ass nach ëmmer net. Verkeeft sech net esou, wann een dann emol vum Verkafen ausgeet, well et muss ee jo och liewe vu senger Konscht, wann een net grad Proff ass. An dann, dat ass e bësse méi schwéier wéi elo Blumme molen, mä et ass awer, Blumme kënnen och eppes aussoe, gell? Sécher, si kënnen eppes aussoen.
Ganz sécher.
An zumools an enger Zäit, haut ginn et jo aner Themen, et gëtt Ekologie an esou weider. An deem Kontext kann een gëtt de ganze bekannte Fotograf, deem säin Numm mer elo net afält, deen och kee Lëtzebuerger ass, dee mécht, en Hollänner, dee mécht ganz schéi Biller, wonnerschéi Biller vun Natur, an et ass lauter Terrain, deen total faul ass, quoi, hein, richteg empoisonné. Dat gesäit een um Bild net, gell. Also ass et eng, en engagéiert Bild, gell, wou deen op d'Sich geet no esou Pla. An haut ass dat nach ëmmer, mengen ech, net esou evident ze huele wéi Dekoratioun. Sécher. Mä engagéiert sinn heescht net ëmmer esou demonstrativ ze sinn. Dat ass, voilà. Mee just eng Fro, Héiert Der mech besser elo ouni? Wat hätt Der gär, ech sollt soen iwwer de Marc Reckinger? Nee, ech wollt iwwer Ären, well mir hat elo déi Gravité. Ech wollt nach eppes weisen. Ee Moment, wann ech géif. Hei hunn ech. Mir waren eng, eng Konschtgrupp. Ja.
An mir haten, mir ware vum Cercle artistique ageluede gi fir e gemeinsaamt Konschtwierk ze maachen. An du hu mir decidéiert, datt mir eis selwer gingen ausstellen. An dat war d'ganzt, mir hunn dann Wolleken, künstlich Wolleke gemat, Beem an Planzen. Mir hunn eis an de Maillot do gesat an dann ass dat natierlech e bëssche skandalös, wann, wéi dat d'Eröffnung war, wann de Minister laanschtkomm ass, mee bon, se haten eis jo invitéiert, gell, an da konnt awer nach jiddwereen seng Wierker och selwer weisen dann, jo. An dat ass baséiert op dem Manet, dat ass de Manet, le déjeuner sur l'herbe, dat war jo d'Referenz vun deem Wierk. Dat war d'Referenz vun op dee Wierk war jo de Manet. Dir hat, firwat hat Dir do? Euh, Nee, d- d- dat ass okay. nee, et sot mer et neng. Nee, nee, et war just, ech hunn ech hunn vun der Referenz geschwat. Ech mengen, Dir hat, dat war e bëssen déi Idee eigentlech, sech als, äh, Also,

A wéi gesot, dat huet awer ganz gutt geklappt.
War et vum Ufank un de Besoin, engagéiert Konscht ze maachen, esou militantesch engagéiert Konscht ze maachen vun Ärer Säit?
Viru menger Zäit engagéiert? Nee, vun Ärer Säit. War et wichteg fir Iech? Jo, also et ass nach ëmmer wichteg fir mech, well wann ech e Bild maachen, wou ech keng politesch Ausso maachen, dann hunn ech Gewëssensbëss. Dat ass wouer. Also dat, ech, ech hunn och elo e Stilleben gemaach doheem, ech hunn elo net keng Foto dovun, an ech hunn et gemaach, well dat war wéi d'Pandemie war, wéi mer net konnten erausgoen, dann hunn ech do E Cadre ronderëm gemaacht fir ze weisen, hei mir sinn hei ageschloss, mee ech hat awer da schéi Blummen dobäi an Den esou. David Hockney hat dat och gemaacht. Bitte? Den David Hockney huet dat och gemaacht, si war net dat eenzegt wat sech, jo. Jo. An ok, an fir Iech ass dat lo, hutt Dir

Als minderjähreg betruecht gi gell? Also si konnt sech keen Auto kafen, kee Frigo ouni den Accord vum Mann oder wann se dann bestuet war den Accord vum Papp. Also et war schonn allerhand Zoustänn an dat muss ech iech soen an ech hunn dat hei matbruet, ech weisen iech dat. Mir waren hei protestéiere virun der Chamber an du koum de Werner eraus. An du huet en, ech stoung uewen op der Trap, du huet dee gesot, Majo, wat hätt der dann nach gär, déi huet jo schonn eppes kritt. Muss Iech dat virstellen, do war dat Gesetz geännert ginn, datt Fraen nëmme Minderjäreg, mir ware protestéiere gaangen wéinst dem Avortement, wéinst dem Gesetz. Do kënnt, geséit een, also ech war sprachlos. Dat ass wéi wann een zu engem Kand soen, géing soen, ma du hues da schonn eng Zuckerboun kritt, wat wëlls de dann nach eng? Also sou, sou schwätzt een net mat enger Fra, hein? Sécher, bravo.
Zu. Ech hätt, ech hunn interessant fonnt, dat war eng Fro un d'Ada eigentlech, et war, ech hat esou op Ärem Site gesinn, do war en Artikel an do hat, ee Minutt, ech sichen et kuerz, et ass eigentlech gesot ginn, datt een eigentlech esou kollektiv eigentlech, datt een eigentlech den Impakt, déi kollektiv Kollaboratioun, esou Kënschtlerkollektiver An giff een hautzedaags net méi gesinn. An déi hätten hautzedaags eigentlech guer keen Impakt méi, wann ech dat bessen iwwersetzen hätt. Dat war einfach esou en Artikel, deen iwwer Iech geschriwwe ginn ass. Dat ass eppes, wat, well dat war par rapport zu der Ausstellung an der, am Vauban, wou eigentlech e bëssen eng Analys gemaat ginn ass zwëschen wat Dir an de Siwenzeger, Siechzeger, Siwenzeger, erreecht hat, an do war d'Idee, dass een eigentlech hautzedaags net méi esou e kollektiven Drang hätt, plus dee wär impaktlos hautzedaags. Dat wär e bëssen esou, wat d'Rausch un der Saach wier. An do wollt ech vläicht dem Ada seng Meenung. Ech weess lo net, ween deen Artikel geschriwwen huet. Ech fannen dat spannend, well ech fannen, Et mierkt een och zu Lëtzebuerg, dass d'Leit mega oft e Bedürfnis hunn, amplaz ze ze héieren, dass eppes vun eisem Grupp kënnt, ëmmer e Bedürfnis hunn, individuell Nimm, ze wëssen, ween dat do elo genee gemaach huet. An dat geschitt eis net just, wa mer Leit kritiséieren, mee awer och ganz vill, wa mer Leit kritiséieren, da soen se, Ech schwätzen net mat engem abstrakte Grupp, ech wëll mat de Leit schwätzen, déi op der Spëtzt vun deem Grupp sinn. An ech fannen dat wierklech spannend. Dat ass zu Lëtzebuerg och nach méi verbreet wéi an anere Plazen, mengen ech, well een da weess, wéi eng privat Weeër ee goe muss, fir de Leit vläicht hiert Liewe méi schwéier ze maachen, well een, wann een eppes op individuell Leit reduzéiere kann, funktionéiert dat mat de Verbindungen ganz anescht. An et ass mengen schwéier fir Leit ze akzeptéieren, dass e Grupp als Grupp funktionéiere kann an net als eenzel Persounen, déi all hir eenzel Ziler verfollegen. So fir eis ass et mega wichteg, dass d'Leit de Grupp als Grupp ugesinn, well mir mir maachen dat och net fir eis perséinlech berühmt ze maachen a fir eis perséinlech ze avancéieren.
An wat fir engem Sënn bréngt d'Kollektivitéit eppes bäi? Ass dat en Avantage eigentlech? Bon, am Theater kann ech mir virstellen, do gëtt et, dat ass den Ënnerscheed zwëschent visuell Konscht, mee ech, déi Kollektivitéit an déi Anonymitéit zu engem bestëmmte Punkt, wat bréngt dat Iech an Ärem Engagement?
Ech mengen, datt et engem engersäits Fräiheete gëtt, déi ee soss vläicht net hätt, well een als Eenzelpersoun vläicht méi een eenzelt Image muss pfleegen, wat een als Grupp, also de Grupp entwéckelt sech sou weider wéi déi Leit aus deenen de Grupp besteet. An et gëtt engem halt och d'Méiglechkeet seng Kräft zesummen ze bündelen. Also mir sinn net alleng, mir sinn zesummen an mir maachen dat, wourop mir zesumme Loscht hunn. An de Virdeel ass, dass dat sech ännere kann, ween Deel vum Grupp ass a ween net. An doduerch kann de Grupp sech och weider entwéckelen. A wann déi Leit, déi um Ufank de Grupp gegrënnt hunn, net méi all do sinn, heescht dat net, dass der Grupp, dass de Grupp da gestuerwen ass. Also et gëtt engem och eng Ausdauer Wann ee Verantwortung verdeelt. Eng politesch Ausdauer engersäits, ass dat och fir sécher ze sinn, datt et eigentlech gebraucht gëtt? Jo, ech mengen, datt schonn eent vun den Ziler vum Grupp war, datt e méiglechst laang bestoe bleift. Mee dat ass elo net bei all Grupp esou. Also ech mengen, datt dat ass e bësse paradox, well de Grupp besteet halt ëmmer aus deene Leit, déi aus deenen de Grupp besteet, mee anerersäits Si mir och nëmmen nach do, well mir de Grupp wéisou wéi en eng Kéier war oder esou wéi mir e gesinn, conservéiere wëllen. Also et geet an déi zwou Richtungen. Mee ech mengen awer schonn, datt déi Anonymitéit engem och vill Schutz gëtt, obwuel an der Realitéit all Mënsch googele kann, wéi eng Leit bei eiser asbl offiziell ugemellt sinn. Also mir si lo net wierklech anonym anonym an deem Sënn, datt keen eis seng Gesiichter weist a säin Numm seet esou. geet éischter dorëms de Leit ze erklären, dass et eis net ëm Persounekult geet. Jo.
Dat ass ëmmer den Ënnerscheed zwëschent visuell Konscht, wat et sinn och Kollektiv an der visueller Konscht, mee awer mir waren, mir haten d'Diskussioun zwëschent de Konschtobjet an Theater. Mee just, ech hu grad den den Artikel, et ass d'Gabrielle Anta am Luxembourg Times an säi Saz war, Nowadays such collectivized moments of creativity and radical political engagement no longer exist. Ech kennen hat souguer. If they do, they fail to shock. An dat war den zweete Punkt, they fail to shock. Ech weess, wou mir déi e bëssen diskutéiert haten par rapport zu der, et war par rapport zu där heiter Diskussioun an et war par rapport zu, Rosa Luxemburg wou déi eigentlech d'Gëlle Fra eigentlech, dat huet 2001, wou et gewise gi war, dee ganzen, déi ganz Diskussioun, déi ronderëm do gelaf ass, Dir hat mer gesot, ech menge sou eppes géif hautzedags net méi geschéien. Als Historiker. Also et géing sécher anescht geschéien. Also wat fir mech eppes, wat extrem geännert huet am Lëtzebuerg, souguer ech géing soe bal méi déi lescht 20 Joer wéi déi lescht 50 Joer, ass d'Ëffentlechkeet. äh, am Land. Ech mengen äh, vläicht en Ënnerscheed och aus, der, aus den 60 oder 70er Joren ass, haut huet der och vill méi Méiglechkeete fir Är Konscht ze weisen, vill méi Uerter wou dat machbar ass, vill méi Kollaboratiounen déi méiglech sinn, wou dann och eng Diversitéit do wou ech äh, mengen wann den Marc-Henri Reckinger seng, seng, seng Schrëfte kuckt, ass jo ganz oft äh, Et geet géint eng Persoun, déi am Nationalmusée geschafft huet, Joseph Emile Müller fir en net ze nennen, deen de Bon Goût definéiert huet, huet ee misse géint deen och an der Konscht ugoen. Haut ass déi Zeen och vill, vill, vill, vill méi divers. Par contre ass effektiv, ech hunn mech elo d'Fro gestallt vum Schockéieren, wou mer elo déi Diskussioun haten, et ginn Diskussiounen, déi natierlech och ëmmer emol och duerch duerch Konschtforme provozéiert sinn, duerch déi déi déi déi engagéiert Konscht, déi militant Konscht, déi der der Gesellschaft de Spigel virhält, déi wëll Debatte lancéieren, Cause viru bréngen, déi kann an déi muss och wahrscheinlech schockéiere fir Opmierksamkeet ze kréien an enger Welt, wou mer haut vill méi duerch sozial Netzwierker, duerch Filterbubbelen vill méi opgespléckt sinn. zur Zäit vun der Lady Rosa vu of Luxembourg, also déi schwanger gëlle Fra, dat war nach déi Zäit, déi glorreich lescht Zäit vun rtl. Wann een um RTL-Journal war, dann krut d'ganzt Land et mat, dann ass dat an an den am Wort, am Tageblatt déi Deeg duerno kommentéiert ginn. Dat war en Evenement. Haut, mengen ech, ass, mee dat ass net nëmmen zu Lëtzebuerg spezifesch, mee zu Lëtzebuerg huet et vläicht e bësse méi laang gedauert, ier sech déi déi Opsplitterung vun der Öffentlechkeet duerchgesat huet, dass et haut vläicht méi schwéier ass, Opmierksamkeet ze kréien. an dass méi schwéier ass déi Froen un un d'Gesellschaft kënnen ze stellen, well d'Medielandschaft sech extremst extremst verännert huet. An ech mengen, dass dat och en en eng Entwécklung ass, déi déi och relativ flagrant ass, wou och vläicht och haut doduercher, dass vill méi Leit och d'Méiglechkeet hunn sech kënschtleresch auszedrécken, Ech mengen an de siechzeger, siwwenzeger Joren, do huet een net vu Bourse geschwat, do huet een net vu Résidence d'artiste geschwat, do huet een net vun enger vu Subsidiepolitiken op ganz ënnerschiddlechen Niveaue geschwat, vum Stat, vun de Gemengen an esou weider. Dat heescht, et sinn haut ganz vill aner Méiglechkeeten do. An trotzdeem, an dat ass gutt, datt et och Leit ginn, déi ausserhalb vun deem System nach ëmmer

éischter eng Diskussioun an engem konservativen Deel vun der Lëtzebuerger Ëffentlechkeet an der Konscht a Kulturzeen. Daniel, du hues vläicht aner Erënnerungen. Et ass dat, wat im Nachhinein, mir am Nachhinein als Historiker huet een heiansdo och e verzerrte Bléck, well een d'Resultat dovu gesäit, net onbedéngt dat materlieft huet. Datt dat do nach eng Kéier giff geschéien, wa mar iergend eng Künstlerin kënnt, déi esou eppes mécht an deem dote Stil, op engem, op engem Monument aux morts eng Fra setzt, da, da geschitt ho genau dat selwecht. Awer honnert Prozent. Well ech mengen, mir, mir sinn, mir, mir sinn nach ëmmer an enger konservativer Gesellschaft. An deemools ass dat ugekuckt ginn wéi eng Provokatioun. Dat ass e Monument, wou een net däerf drun krazen. Dat ass fir déi Leit, déi am Krich, fir déi Männer, déi am Krich gefall sinn, gëtt dann eng Fra symbolesch dohinner gestallt. An dat kanns de net a Fro stellen. Dat geet net. Wann s de dat méchs, da fänkt et un mat de, wéi heeschen se, Malgré nu an aner Resistenzler, oder och mol keng, éischter déi déi net resistéiert hunn, déi rappen s'op quoi. An dann an da kënnt dat doten, da gëtt dat e Skandal, well déi Leit sech selwer attackéiert fillen an en fait den den d'Rosa, d'Lady Rosa iwwerhat guer net verstanen hunn an net gesinn, datt et datt et eng Mise en D'Question ass vum Krich a vun der Positioun vun der Fra am Krich, datt se och eng Roll gespillt huet, datt se och e Monument zegutt huet an esou weider. Dat hu se alles guer net verstanen, well se verblent waren, datt hire Monument a Fro gestallt ginn ass oder lächerlech gemaat gin ass wéi si daat interprétéiert hun. Et huet eng Fra d'Saach gerett, loosse mer daat net vergiessen, d'Madame Hennicot Schëppges huet d'Saach gerett. Daat heescht jo awer eppes, well si war och konservativ an an enger, voilà, an si koum an si huet gesoot, Bon, et ass Schluss, fäerdeg, haalt de Mond, daat bleiwt stoen. Bon, tiptop, si ass vun Diddeleng, hä? Bon, nach eng Kéier.
Ech mengen, et sinn ëmmer Leit aus dem Süden. An voilà. Mee ech mengen, datt mer nach ëmmer an esou enger Gesellschaft liewen an datt nach ëmmer esou, also ech menge wa Leit ewéi d'Arbeitsgruppe Konscht do sech giffen elo moi bei de Kall dohinner sëtze goen am Maillot mat gemoltene Wolleke, da wär erëm d'Wort voll an vläit d'Wort net méi, mee mee d'RTL wär voll mol op jidde Fall, well déi maachen nach ëmmer dee selwechten Job, he, an dann. Heeschen awer manner Leit. Jo, jo, jo, mee et sinn der nach ëmmer genuch. Mä hunn gesinn dee Fall mat deem Jong, deen, deen deen do geknäipt huet bei där japanescher Molerin, dat huet jo awer, rtl hunn dat jo awer gepusht a gemat, datt dat duerch d'ganz, bon den Déngen huet och gehollef, den Affekot, wéi heescht en elo, de Vullegas, deen huet och säi Bescht gemat fir et opzeblosen, gell, mee mee si sinn awer doranner nach ëmmer gutt, gell, an et sinn och nach ëmmer vill Leit, déi dat lauschteren a kucken an héieren, ne. Mee ech, ech sinn iwwerzeegt, datt mer einfach haut e bësse manner couragéiert Leit hunn oder Künstler, déi net méi richteg den den Intérêt gesi vun vun der Provoque, quoi, hein. An dat ass e bësse schued, also mär feelt dat e bëssen, hein. Mee den den et gëtt och en Ënnerscheed zwëschen engagéierter Konscht a Provokatioun, an a Sat also richteger Provoque, gell, mee dat. Dat ass haut net méi esou richteg in, well Leit vläit och keng Energie wëlle verléieren domadder a wëssen, datt dat dann verpufft an iergendwéi e bësse méi drop ausgeet, fir, wéi s du virdrun hues du e Wuert gesot, hiren eegene Profil, hir hëlleft et net. Also esou Saache kënne menger Meenung no haut nëmmen nach am Kollektiv geschéien, wou jiddwereen, eng Responsabilitéit dréit, awer all d'Leit zesummen eng Responsabilitéit dro, da weess een net, op ween ee klappe kann. Da klappt een op Rich eraus, bum, bum, dat deet kengem wéi. Mee wann een Eenzelen opsteet an dee mécht esou eppes, deen ass fäerdeg.
Ech weess, Dir wollt och schonn eppes soen, mee ech wëll just kuerz do uschléissen zum Thema provozéieren, well ech dat ganz gäre maachen. An ech hunn d'Gefill, zu Lëtzebuerg ass et am Fong vläit souguer nach eng Chance, dass provozéierend Konscht nach ëmmer provozéiere kann. Well zu Wien gëtt et esou vill provozéierend Konscht, dass et allmënsch schonn aus de vun hannen eraus hänkt. An Et ass och net méi wierklech provozéierend, well déi Leit, déi fréier an de Burgtheater gaange sinn, fir sech Prestigekonscht ukucken ze goen, gi lo Florentina Holzinger Stécker kucken, wou all Mënsch plakeg ass a seng eegen Haut ësst an esou weider. An déi kucken dat, well dat mëttlerweil e Statussymbol ass a well dat mëttlerweil dat Etabléiert ass, wat sech gutt verkeeft a wat souzesoen déi gréisst Avant-Garde ass. fir mech ass et awer dann net méi esou radikal, wann déi Leit dat sech dat easy ukucke kënnen, éierlech gesot. A wann dat fir déi kee Problem méi ass, muss ee vläit sech nach eppes iwwerleeën, wat se anescht erëm provozéiert. Awer dat Spannend ass, zu Lëtzebuerg géif dat nach ëmmer aschloe wéi eng Bomm. An dat fannen ech wierklech spannend am Fong hei am Land, dass dat, dass dat scho prob also mir probéiere schonn irgendwie aktuell an op der Avantgarde vun der Konscht matzelafen an prestigiéis Konscht ze förderen an esou weider. Also mir ass elo schlecht gesot, mee ähm ähm als Land halt. Mee iergendwéi bleiwe bestëmmt Sa Saachen op der Streck an ech weess net ganz wourun dat läit. Awer heiansdo dann erëm net, wann een d'Gefill huet, dass et sech gutt verkeeft. Also ech mengen, dass dat ass, well do vill mat Suen matschwéngt an ähm. Ech weess awer net genau, vläit hutt Dir méi, méi Erklärungen dofir, firwat. Ähm, mee op, ech weess op jidde Fall, dass keen d'Gefill huet, dass eis Konscht sech gutt verkeeft, an dat ass am Fong och eng gutt Saach. Ech mengen, do, do spillt vläit och d'Professionalisatioun vun, vun der Konscht, also vun der Konscht mat. D'Leit mussen elo dovunner liewen, vill Leit, gell. Fréier war dat net esou de Fall, war een Konschtproff oder et huet ee soss iergendwéi probéiert, säi Liewen ze maachen a mat anere Saache wéi mat senger Konscht. An haut ass awer eng Conscience do, datt een als Künstler e Statut huet an datt een als Künstler kann iwwerliewen an der Gesellschaft. An da muss een natierlech e bëssen ufänken ze kucken, wéi een dat dann hikritt, fir dovun ze liewen. Mee do sprange mer.
Wollt Dir nach eppes dozou soen, zu wat virdru gesot ginn ass?
Ech wollt nach eppes soen zum Marc sengem Art engagé. 1968, nom Mee 1968, hu mer eis alleguerte politiséiert. An et ass esou, dass e Kolleeg vun eis, deen Däitschproff war, deen hat nom Modell vun der Ligue communiste révolutionnaire a Frankräich och eng Ligue communiste hei zu Lëtzebuerg gegrënnt. An en huet eis Mir waren d'Arbeitsgruppe Kunst, dat huet deemools esou geheeschen, huet eis all eragezunn. Okay, dat war eng kommunistesch Arbeitsgruppe Kunst awer, okay. An bon, mir, mir waren dann an där LCR, huet se geheescht, Ofkierzung. An Bon, ech war net esou laang dran, mee de Marc war ganz, ganz laang dran, well et war vill Aarbecht. Ech sinn och net erausgaangen wéinst der Ideologie, ech sinn erausgaangen, well ech den Dréi net méi krut, well et ze vill Aarbecht war. Et huet ee missen Trakter ausfëllen, Trakter erausdroen, Zeitunge maachen, also et war eng kleng Partei, gell. Doduerch ass et och vill Aarbecht ginn. Mee et muss ee soen, de Marc war ganz laang dran an do huet deen déi Zäit och net vill Zäit gehat fir ze molen, gell.
An do huet hie sech awer och politiséiert an do huet hien dann och säin Art engagé gemat. A wann een, hien huet jo virdrun och kubistesch Biller gemoolt, gell, dat war dann awer dunn eriwwer déi Zäit. An dono huet hien awer dann och ganz Wéi en erëm ugefaangen huet mat molen, huet en awer och ganz vill gemolt, jo. Mee d'Saach ass zum Beispill, et mierkt een, Dir waart all zum Beispill MLF, d'Fraerechter, dat war, Dir hat ëmmer niewent Ärer Pratik, waart Dir, niewent Ärer Konschtpratik waart Dir oft militantesch, mee politesch täteg. Zum Beispill Dir hutt de Grupp Planning Familial op enger Säit, den. Déi net, do waren der een oder zwee dobäi, déi net eeneg waren, déi sinn ausgetrueden. Also dat. Jo, jo, mee ech wollt soen, zum Beispill Dir waart niewebäi, Dir hat Är Konscht, mee Dir hat niewebäi, ech ka mer virstellen, och als Konschtproff war der Zum Deel, wa mer kucken, de Reckinger gesäit seng Professioun als Kënschtler, dat war och en Engagement. Jo, nee, mee dat war, jo sécher, och mam Kand. Ech wëll just soen, dat war nëmmen, net nëmmen an der Konscht, wou Dir engagéiert war, mee Dir hat meeschtens eng politesch, géif ech soen, Aktivitéit niewebäi, wou Dir Gesellschaft eppes ännere wollt. An dat war net nëmmen an der Kultur. Mee d'Sarah ass och, wann ee e bësse kuckt, d'Konschtzeen huet sech, Professionaliséiert, mee och Lëtzebuerg generell huet sech professionaliséiert. Zum Beispill de Planning familial gëtt et elo. Mir hunn immens vill Strukturen, déi elo existéieren, déi mussen einfach weiderlafen. Mee dat ass einfach e ganz anere Kontext. Dat ass net méi benevol. Dat huet sech alles professionaliséiert, zum Deel. Mee dat huet och engersäits dowéinst den Engagement bleift, mee eigentlech den Drive oder déi, déi Aart a Weis huet sech sécher geännert zum Deel. An ech mengen zum Beispill als visuell Kënschtler, Dir hat ëmmer esou eng Aarbecht, wéi d'Danielle gesot huet, niewendrun hutt Dir geschafft. Dat heescht, Dir konnt Iech total an Är Konscht eigentlech fräi. Jo, mee lauschtert emol, ech, Also wann Der e Stot huet, dee huet e Kand an dee geet schaffen, da bleift net méi vill Zäit fir eech fir Biller ze mole, gell. Also do hunn ech net vill produzéiert, dat muss ech soen. Also ech hunn virdru vill geschafft an dono, wéi ech an der Pensioun war, och erëm vill ugefaangen mat schaffen. Do hunn ech jo och déi Marche des femmes gemat an e Bild vun 10 Meter. Hutt Der e Bild dovunner?

Voilà, wëllt Dir vläicht bëssen eppes doriwwer soen? Jo,
ech hunn zwee Joer dru geschafft an dat ass nun emol nach. 2017, 2019 ass dat? Wéi?
2017? 17, jo, bis 2019.
Mee ech hunn nach net esou vill, déi, dat war vill Aarbecht, déi Texter. Ech hunn dat dann och. Uewen hunn ech geschriwwen, wat an deene verschidde Länner falsch war, wat, wou d'Fraen ënnerdrückt goufen. An dat hunn ech uewen am Text bruet. An ënnen hunn ech Texter bruet, wou d'Frae selwer zu Wuert komm sinn, wou ech och Saache fonnt hunn, déi an der Rei war, wa Land eppes gemat huet, wat an der Rei war. Mee wéi gesot, déi Recherchen, fir Texter, dat war vill Aarbecht, well ech, ech hu mech net op een Text verlooss, ech hunn op e puer Quelle gekuckt, ob dat elo richteg war, ech wollt näischt Falsches do soen. An dat Bild gehéiert elo dem Mudam, si hunn dat kaaft virun e puer Joer. Mee ech hat och nach eng Kopie maache gelooss fir dobaussen. Ech wollt dat am um Kiosk an der Stad ausstellen. Ech hunn et och ausgestallt, mee dat war e Gedeessems. D'Lydie Polfer, dat war do net concernéiert, mee déi aner, déi do zoustänneg ware fir fir dat do opzehängen, dat war e Gedeessems ouni Enn. Déi hu mer gesot, dat gétt futti gemat. Ech hat jo eng Kopie maache gelooss, war net original. Ech kann Iech och vläicht weisen, wéi dat ausgesinn huet. Waart emol. Wou ass et elo? Ee Moment. Fannen et net.
Ah, zit. Wat, wat ech elo profitéiere fir. Ah, hei ass et. Kuckt hei. Am Kiosk huet dat dann, hätt ech gär dat esou hänke gehat. Déi hunn zu mir gesot, O, do kommen der, déi maachen futti de MLK. Ech hu se berouegt, ech hu gesot, Lauschter mol, dann hänkt et wéinstens een Dag dohinnen, ech ginn dann schlofen. An ech sinn do vis-à-vis an den Hôtel de Paris do schlofe gaangen. Da stinn ech. Dat hunn ech och gemaach, ech sinn an der Nuecht opstoen a kucke gaang. Dat ass fuerchtbar gewesen. An et ass näischt geschitt? Jo. War et wichteg, et op esou engem Espace, dat ass d'Fro vum Musée och vläicht, eng. Ech hunn et gär gehat, datt dat soll e Konscht. Ëffentlech sinn.
Konscht ass. An de Musée, also der Galerien, da gesinn d'Leit jo net. An ech fannen et wichteg, Dat konnt ech och soll op d'Strooss goen. Do wou hunn ech gesot, ech hätt se gären do opgehaangen. Mee do, do ass eng, eng Fro zum Beispill, well ech hu grad, well zum Beispill wou den. De Reckinger huet zum Beispill, en huet abstrakt Konscht och eng Zäit laang gemat an duerno huet hie rëm figurativ gemoolt an do war d'Diskussioun, firwat figurativ? An si Leit gesot, dat wär esou eng sozialistesch, esou Realismus esou. An ech hat en Extrait fonnt.

Hien ass zum Beispill, dat mierkt een och to, de Frida Kahlo an senge Biller. An fir mech, ech hunn un de Muraliste geduecht, un all déi Leit. An ech denke just zum Beispill, dass Dir déi Fresk an der Stad wëllt weisen, wou jiddereen Zougang dorobber wäert hunn, da et schéngt eigentlech e bëssen esou déi eng ähnlech Dynamik ze verfolgen, ze folgen. Et ass einfach wierklech wichteg, figurativ erlaabt et, dass méi Leit et verstinn, engersäits, et erlaabt e Message. Well dat war, dat war interessant, schwätzen ëmmer vum Message och, well bestëmmt Kënschtler ginn net ëmmer esou eens mat deem, dat Wuert während do, Dir schwätzt och ee Moment schonn vun, ech mengen ech hat dat Wuert, dat war Kommunikatioun oder als Kommunikatiounsobjet oder wéi dat. Mä ech weess net, ob ech Kommunikatiounsobjet geschriwwen hunn am Artikel, mee. Neen, neen, et war wierklech d'Iddi vun der Kommunikatioun an dat, dat war interessant, well et mierkt een och, datt de Reckinger Kommunikatioun, wéi seng Wierker optrieden oder wat se, datt si accessibel sinn. Dir hat gesot ee Momentchen, ech mengen dat war Dir, mee vläicht, datt et ee Momentchen wäert ee vläicht bestëmmt Saachen net méi verstoen, well een bestëmmte Personnage net méi identifizéiere kann. An dat ass ëmmer d'Fro vu sou Biller, déi net universell sinn zu engem Punkt. Voilà, ech mengen dat ass effektiv eng, also ech mengen dat ass ee vun den Écueillen vun vun enger Konscht, déi op Aktualitéitselementer erëm ophëlt. Déi huet eng, dee Moment eng extrem Kraaft, eng extremst, eng extremst Aussagekraaft. An ech mengen, dem Marc-Henri Reckinger seng Biller si mat de Positionnementer, wou deen een uewen am Bild, deen aneren ënnen am Bild ass, de, ka mer soen, vereinfachte Klassenkampf, deen duergestallt ass, deen eng Visioun vun der Welt duerstellt, Dat wat natierlech, an dat ass, mir sinn an der Ekipp vum Musée sinn eng Partie Leit, déi net zu där Generatioun gehéieren, do si Leit drop, do hätte mer, ech kucken d'Kolleeginnen hei aus dem Musée, déi och am Sall sinn, do sinn eng Partie, Partie Leit, Partie Leit, déi duergestallt sinn, wou mer haut vläicht net onbedéngt en Accès méi dozou hunn. An dat sinn och Biller, déi haut eng clé d'explication brauchen fir ze verstoen, doduerch datt een net méi weess wien duergestallt ass, also ech ginn elo ganz karikatural, mee Leit déi virun 2013 net onbedéngt eng politesch Conscience hunn, erkennt esouguer Jean-Claude Juncker net méi onbedéngt op engem Bild erëm, wéi wëllt Der dann datt se d'Leit aus de siwwenzeger Joren déi duergestallt sinn nach onbedéngt erëm erkennen? An dat ass Ähm, dat wat well ech fan nämlich die, die, die Wirk vum Henri Reckinger am Géigendeel zu, zu vielleicht anere Kritiker auch aus der Zeit selber ähm, die, die vum sowjetesche Realismus dat ass de Klischee den do war am Westen ass äh, mhm. abstrakt gemolt sinn an äh, mhm. gemolt ginn an Realismus dat war fir Sowjet an Sowjet waren an wann den sech awer mat den Leiit die dat gemacht hun auseinandersetzt äh, ich meng LCR die Et wäert keen, dee méi antisowjetesch agestallt war wéi d'LCR, och wann et kommunistesch a marxistesch Ideologië waren. Mee déi ganz puissant Messagen, déi haut vläicht méi schwiereg ginn, deen Accès ze hunn. A wat mir beim Macron-Reckinger och opgefall ass, a vläicht och e e Lien ass mat der, virdru gesot, du hues et eng gesot, haut wär et och schwéier an der Welt, och zu Lëtzebuerg gewësse Messagen ze véhiculéieren. De Marc-Henri Reckinger huet eng Pressepresenz erlieft an, souwäit ech dat kann novollzéien, och eng gewësse gewëssene kommerzielle Succès, och Optragswierker kritt, wou e sech e bësse vun deem Realismus muss bësse méi lass geléist huet hunn, an déi kubistesch Phas komm ass, wou et eppes ass, wat ginn ass, wat deen, also et gi jo Biller vum Marc-Henri Recking aus den Enn siwwenzeger Joren, déi si ganz kräfteg, déi si ganz dénonciant. Bon, also ech géing mer dat net iwwer den, iwwer meng, meng Fauteuil hänken doheem, ne. Wahrscheinlech wéineg Leit hätten dat gemaach. An wou e sech bësse méi distanzéiert huet, mee nach ëmmer duerch d'Titele vun de Wierker, duerch seng, seng, seng ganz, déi, déi Stellungnamen, déi e dozou ginn huet, déi Texter, déi e geschriwwen huet, nach ëmmer dee politeschen, engagéierte Message wollt vermëttelen, géint d'Ongläichheeten, op Ongläichheeten opmierksam maachen, fir eng besser Welt, wou en dann eben vun der Utopie geschwat huet, déi en a mengen Ae ni richteg definéiert huet, mä einfach eng besser Welt, wou et méi optimistesch ginn ass, Dat si Saachen, wou ech d'Gefill hat, do huet en dann och e gewëssene Succès erlieft, dee vläicht méi grouss war wéi do, wou en a senger méi klenger Bubble war an Enn de Siwwenzeger Joren ass, während elo duerch de Konschtpräis och extrem ausgebrach ass. Dat heescht, elo gëtt et eppes, wat vläicht, also et si jo virun allem déi Wierker, déi mer, déi spéit Wierker an déi Enn-Siwwenzeger-Ugangs-Achteger-Jore-Wierker, iwwert déi mer elo ganz vill schwätzen, déi zu där Zäit, ech Beispill den Nationalmusée, de Staatsmusée déi Zäit, deen huet aus där realistescher Zäit keen ee Bild ka, aus den aus der abstrakter Zäit vun de siech Mëtt de siechzeger Joren an aus der kubistischer Zäit Mëtt den achtzeger Joren. Et ginn awer Ursache firwat se keng kafen. Jo, do si mer, do ginn et der och. Et gi politesch Ursachen, et ginn Bon-Goût-Saachen. Du kanns mer, du kanns mer wahrscheinlech besser soe wéi ech, well ech op den Archiven an du hues déi Zäit materlieft zum Deel.
Wat ech interessant fannen, dat ass, mir sinn hei konfrontéiert mat engagéierter Konscht vum Marc-Henri Reckinger a vun der Berthe Lutgen. Wann ech awer elo der Berthe Lutgen hir Aarbecht kucken, déi mer elo hei just gewisen hunn, dat ass, wat ech nennen eng positiv Aarbecht. Well déi Aarbecht, déi gëtt, déi gëtt eng, ee Message vu Sororitéit, vu Fraen, déi zesummestinn, vu Fraen aus der ganzer Welt, déi ënnen steet, wat ze soen uewe steet, wat mat hinne gemat ginn ass, awer d'Aarbecht huet eng positiv Vibes, loosse mer et emol esou nennen, gell. Jo, geet an d'Utopie an et weist och dem Marc Heury-Reckinger seng Aarbecht. Par conter ass eng aggressiv Aarbecht, gell. Dat ass eng Aarbecht, wou kritiséiert gëtt, ganz haart kritiséiert gëtt. Ech mengen, déi Leit, déi do ofgemoolt sinn, waren net happy, wou se dat gesinn hunn. Ech erënnere mech elo direkt un e Bild, wou Däin Ex-Direkter schwätzt mam deem gréisste Galerist aus dem Lëtzebuerger Land. An dee gréisste Galerist aus dem Lëtzebuerger Land, dee gesäit aus wéi e gierege Kärel, deen gär Fric hätt, gell? An den Direkter gesäit aus wéi een, deen dee Schäiss do net wëll kafen, quoi, hein? An dat ass kritesch, dat ass extrem aggressiv, quoi, hein? An de Marco Reckinger huet seng Aarbecht gebraucht fir eppes ze denoncéieren, nämlech e System, e Lëtzebuerger System, wou net jiddweree kaf ginn ass, mee deen ass kaf ginn, deen dee gefall huet, deen deen diskret war, dee fäi war. An hien huet dat voll, voll, voll duerchgezunn a richteg seng seng Roserei a senge Peinturen zum Ausdrock ginn, amplaz Bertlucen fannen ech ëmmer, wann ech déi Biller kucken, déi sinn, déi si kritesch, déi sinn to the point, awer si hunn eng positiv Wierkung an et huet een Hoffnung, wann ee se gesäit.
Hei ass awer elo keng sou positiv Wierkung. An dat hat ech op de Litfaßseilen an der Stad ophänke gelooss. Mee dat kascht immens deier. Jo, ech hätt nach eemol do d'Litfaßseilen fir. Wéini war dat gewise ginn?
Mee och dat fält a meng Definitioun vu positiv Wierkung, well t'ass keng, t'ass eng, eng universal Fra. T'ass net d'XY. Fra, déi mer all kennen, déi do gemoolt ass. Et ass d'Fra, déi geschloe ginn ass an déi awer jiddwereng Fra ka sinn, jiddwereen. T'ass net ee prezise Portrait vun enger. Persoun, déi mer all kennen. Mee do kënne mer vläicht. Mee ech hu geduet, dat muss de Public maachen, gell? Well dat, dat hëlt jo net of, dat hëlt ëmmer nach zou, gell? An ech hat awer och.
Mee just par rapport, vläicht kënne mer dann, währenddem Der sicht, Richtung 22, ech mengen, dat ass och d'Fro engersäits, wann ee perséinlech elo spezifesch Leit ugräift hei zu Lëtzebuerg, well dat doen ass méi international an et sinn eigentlech méi. Mee de Moment, wou een eigentlech déi lëtzebuerg Politik a Fro stellt, wat kënnt do am Spill? Ech mengen, et gëtt, et gëtt e groussen Ënnerschied vu verschiddenen Aarte vu politesch engagéierter Konscht. An eng Aart vu politesch engagéierter Konscht, déi et zu Lëtzebuerg am Fong ganz vill gëtt, ass Konscht, déi abstrakt Kritike bréngt an abstrakt Mësstänn a Problemer thematiséiert. Wat mengt Dir mat abstrakt just? Zum Beispill Gewalt géint Fraen oder Klimakris oder Problemer, déi et am Fong op der ganzer Welt gëtt, déi zu Lëtzebuerg op eng Kënschtleresch schéin, abstrahéiert, ästhetesch Art kritiséiert ginn, déi ee sech an der Canapé stelle kann oder déi een, also net ëmmer, mee oft, an oft ass och den Usproch do, datt déi Kritik op eng ästhetesch uspriechend Aart a Weis ubruecht gëtt an datt et soss soss net kënschtleresch genuch ass, mee ze radikal. An da gëtt et Konscht, déi sech konkret mat spezifesche Problemer zu Lëtzebuerg oder an anere Länner beschäftegt an déi Problemer benennt, andeem se och déi Leit benennt, déi un der Spëtzt vun deene Problemer leien. A fir mech ass dat eng Aart vu Konscht, déi zu Lëtzebuerg net genuch gemaach gëtt. Dat ass eppes, wat mir gäre maachen, well mir eis och gären mat der Aktualitéit op eng Aart beschäftegen, wou mer net just wëllen duerstellen, wat all Mënsch scho weess, wat schif leeft, mee de Leit Wëssen dobäi bréngen, wat vläicht nach net entdeckt gouf. Also e groussen Deel vun eiser Aarbecht ass, dass mir eng laang Recherche-Phas hunn, ier mer iergendeppes op d'Bün oder an de Kino oder esou bréngen, well et eis dorëms geet, ze soen, ok, et kann net just de Journalismus d'Leit informéieren, et gëtt och aner Medien, déi eng Aufgab hunn, Leit ze informéieren iwwer dat, wat grad geschitt. An fir mech ass et ëmmer esou, also ech fannen och Konscht, déi op eng abstrakt Aart a Weis Problemer erkläert an de Leit nobréngt, kann extrem radikaliséieren. Ech si guer net géint esou eng Aart vu Konscht, mee ech mengen, datt et awer wichteg ass, ze unzëerkennen, datt D'Konscht déi sech mat spezifesche Personnagen, mat spezifesche Geschichten, mat konkrete Fakten a konkrete Léisunge fir déi Fakten auserneesetzt, extrem extrem wichteg ass. An datt ee sech net sollt op de Journalismus verloosse fir esou Saachen un d'Luucht ze bréngen, dat fannen ech mega mega wichteg. Kënnt Dir vläicht just erklären zum Beispill d'Enn vun rtl oder wéi, wéi, wéi, wat ass Är. Methodologie, just äh, ganz kurz. Wann ich äh, also mir machen, für die, die es nicht wissen, wir machen gerade einen großen Projet über, beziehungsweise gegen RTL. Ähm, an ähm, am Fong hat das so angefangen, dass wir uns gesagt haben, als Ziel ist, dass es RTL nicht mehr gibt. Ähm, an wir haben e Joer lang mindestens an engem Recherchegrupp dazu recherchiert. An dem Recherchegrupp sind auch Leute, die sos als JournalistInnen tätig sind. Ähm, an hunn dozou recherchéiert, zu der Struktur vun rtl, zu de Budgeten, de Finanzrapporten, wou geet gi wéi eng Suen hin, awer och zu der Aart wéi bei rtl Journalismus gemaach gëtt, wat dovunner géint de Pressekodex verstéisst, wat géint iergend eng Gesetzer verstéisst. An déi Recherche geet nach ëmmer weider, well déi Aarbecht vun rtl jo och nach ëmmer weider gemaach gëtt a Saachen, déi net legal sinn, och nach ëmmer weider gemaach ginn. Mee Dat Wichtegst ass dono ze decidéieren, ok, wéi eng Recherche kënne mer a wéi enger Aart presentéieren. An dann hu mer quasi eis ënnerschiddlech Volete vun der Recherche op verschidde Saachen opgedeelt. A mir hunn eis gesot, wann ëm Firmestruktur geet a verstoppte Connectiounen tëschent individuelle Leit a wee war virdru bei rtl a war dono an der Politik an esou weider an esou virun, dass een dat ganz gutt kann op der Bün am Theater presentéieren, well een do oft well et do ëm oft ëm Bezéiunge geet an ëm direkt Konfrontatioun mat bestëmmte Leit. An dann hu mer doraus e Stéck gemaach. Mir hunn eng Websäit gemaach, mat där mir quasi déi Aart wéi rtl kommunizéiert, wéi rtl News bréngt, déi ganz spezifesch Sprooch vun rtl probéiert hunn ze parodéieren an do e bëssen och mat Artikelen konkret ze kritiséieren, wéi dat gemaach gëtt. An dann hu mer e Film gemaach an an deem Film hu mer probéiert bëssen esou ze weisen, a wéi fern rtl d'Stëmm vu Lëtzebuerg ass a wéi rtl quasi zu Lëtzebuerg Geschichte fabrizéiert an esou och Mythen an d'Land setzt. An ech Ech weess elo net, wéi ech dat genau erkläre soll, mee ech mengen, Dir wësst awer all, wat gemengt ass, wann ee vun rtl schwätzt. Jo. An et geet awer nach weider. Also mir hunn net nëmmen déi Voleten, mir hunn och ugefaange ganz vill Plainten un d'ALIA ze maachen, wou mer hinne gesot hunn, wat rtl alles fir schlëmm Saache gemat huet. An dat ass zum Beispill eppes, dat leeft behind the scenes. Dat ass kee Konschtprojet. Dat ass eppes, wou mir als Richtung 22 gesot hunn, Wa keen aneren déi Plainte mécht, da musse mir halt se maachen. An dat geet zum Beispill extrem lues virun. A wee weess, ob mir jee iergendwann eng Kéier e Projet maache kënnen, wou mer presentéieren, wat doraus geschitt ass. Mee dat maache mer awer trotzdeem. An ech mengen, dat ass och eppes, wat fir mech bei politesch engagéierter Konscht matschwéngt oder kéint matschwéngen, ass, dass een halt déi Mënschen, déi dat maachen, oft halt och einfach politesch engagéiert sinn an net alles, wat een da mécht, muss an engem Konschtwierk enden, Dat heescht ass rëm d'Liewen Dir hutt eigentlech dat doten, wäert rëm en Impakt an d'Liewen hunn. Dat heescht ass e ganz Zäit zwësche Konscht an politesch Welt, politesch Welt, déi zwee interagéiere mateneen konstant. An ech mengen, et kann een och net ëmmer trennen. Also ech fannen dat Wuert Artivism am Fong mega schlëmm, mee et ass awer spannend sech Ze denken esou, ok, vläit muss een net ëmmer ënnerscheeden, eppes ass entweder Konscht oder Aktivismus, vläit ass einfach alles. Also et ass am Fong einfach e Wuert, wat Konscht an Aktivismus an ee Wuert zesummebréngt. An ech mengen, et ass e bëssen e pretentiéist Wuert, mee ech fannen awer cool, ze wëssen, dass een dat net ëmmer vuneneen trenne muss, also dass dat och parallel ka geschéien an eppes, wat fir ee Mënsch Aktivismus ass, ass vläicht fir en anere Mënsch Konscht. Also ech mengen, déi Monumenter, déi mir gemaach hunn, déi gesäit och net jiddwereen als Konscht un. Mir kruten och scho Plainten dofir. Also, jo. Dat heescht, Dir huelt scho bestëmmt Risikoen an och. Jo, an och, also, an och gären. Also ech zumindest, ech fannen dat net Spaass. Dir wollt eis eppes weisen? Jo. Ech reech dat och ëmmer op, datt esou wéineg Frae gewielt ginn an d'Regierung. Dofir hat ech dann och hei esou e Plakat gemat. Dat hunn ech och op de Litfaßsäulen an der Stad ophänke gelooss. Dat ass awer wichteg, datt, wann d'Männer scho keng Frae wielen, datt och d'Frae Frae wielen. Also dat ass awer och scho ganz kloer. Wéini ass dat gewise ginn? Wéini ass dat Wierk gewise ginn? Votons, dat heescht Frae. Neen, neen, mee wéini?
Ah, 2019. Jo, jo, jo, dat war déi Wahlen, jo.
Ech wollt hei nach eppes soen iwwer dat Bild hei, also engagéiert Konscht. Also hei dem Picasso seng Guernica, hei op der Foto wierkt dat net esou extra, mee wann Der eemol zu Madrid sidd, da gitt an de Musée Reina Sofía an do ass dat Bild. Dat ass herrlech. Also dat ass dat fir mech dat Schéint. Dat ass vum Picasso, gell? An do sinn och eng Rei Symboler dran, de Stéier, deen, dat ass zur Zäit vum Franco, gell? De Stéier symboliséiert de Franco, d'Päerd, dat spuenescht Vollek, gell? Also dat Bild ass wierklech, der muss dat kucke goen, wann der op Madrid geet.
Ech hätt nach eng Fro, well et mierkt een oft an ech hätt an den Demokratien esou, et steet zum Beispill op Websäite vu Regierungen esou, datt Konscht a Kultur wichteg si fir eng gesond Demokratie.
Also ech kann nëmme soen, absolut! Mee bon, wann een de Budget kuckt vun der Regierung, da weess een, datt een nach wäit ewech ass vun der Gesondheet. Mee ech sinn absolut iwwerzeegt, datt Kultur wichteg ass fir d'Zivilisatioun. Ech sinn och absolut iwwerzeegt, datt Konscht wichteg ass. An ech mengen och, datt, dat hu mer elo guer net beschwat an eise ganzen Diskussiounen, wat sinn d'Resultater vun deene Leit, déi do aktiv sinn, déi Konscht maachen, wat kënnt dobäi eraus, gell? Ah pardon, well dat ass jo e bëssen de But, gell, datt et soll jo eppes geschéien, et soll jo eppes besser ginn, bon. Datt d'Fraen elo nach ëmmer net genuch Frae wielen, dat ass elo net geschitt duerch hiert Bild, mä bon, et sinn awer, Guernica zum Beispill hat e Resultat, et sinn aner Aarbechten, déi ganz sécher e Resultat haten. Mir hu virdru vum Delacroix geschwat, ech mengen, deen huet eng wichteg Roll gespillt. An et gouf e Prise de de conscience duerch déi Aarbechten. An dofir mengen ech, datt d'Gesellschaft awer weider kënnt, duerch Kultur, duerch Konscht, duerch dat, wat d'Leit gestalten a maachen, datt dat en Impakt huet op eist Liewe. Ech sinn dovun iwwerzeegt. Ech hunn elo Et geet och ouni Geld, et ass eis jo ëmmer gesot ginn, gell John, wa mer hei Konscht gemaacht hunn a Kultur, datt mer d'Suen aus der Fënster geheien an datt et och ouni geet. Selbstverständlech, mir kënnen duerch d'Liewe goen, ouni iergendwéi e Bild ze gesinn, mee et muss een awer och drun denken, datt déi Leit, déi wäit virun eis waren an der, an der, ech weess net wéi enger, Stengzäit an esou, um. D'Mauere gemoolt hunn. Also muss iergendwéi e Besoin do sinn, eppes ze gestalten an eppes ze maachen. An ech mengen, dat muss ee weiderféieren an dat muss een absolut förderen. Mee wat interessant ass, well de Reckinger hat jo gesot, dass hien hat jo Politik gefouert, hien huet eng Zäit laang Politik gemaach an dono ass hie erëm an d'Molerei gaangen. Hien huet gesot, ech mole gär, dat ass mäi Medium, domadder kann ech eigentlech mech ausschwätzen. Mee hie seet, bon ech wäert kucken dat do verbesseren, mee hie seet awer engersäits, hien hätt gehofft, et wär, et giff eigentlech hëllefen, eng Revolutioun bäidroen, mee do hat hie méi dat Gefill, dass deen Artikel, deen Dir am Musée hutt, wou hie seet, dass eigentlech dat Wierk waart bal op seng Revolutioun, dass net eigentlech, dass eng Rencontre, dass net eigentlech, dass dat Bild wäert eppes Triggerend zum Deel, et ass eigentlech, hien ass amgaang ze molen an hie waart ee Momentchen, bis eng politesch, e politesche Changement kënnt, wou dat Bild plötzlech eng Resonanz wäert fannen, wat eppes aneschtes ass. Well ech mengen, en hat eng bestëmmt Deceptioun, en hat wierklech e Mensch geduecht, de Kapitalismus, dofir, dat fannen ech immens spannend, well et mierkt een, et sinn ëmmer déi nämmlecht Thematiken, dass d'Enn vum Kapitalismus, Imperialismus, et sinn ëmmer esou Froen, an déi een och ëmmer Also ech fanne just vläicht, dat ass och eng Saach vun där Zäit, vun där Generatioun, also d'Achtger Joren mam Reaganismus an esou weider si Réckschlag par rapport zu deem, wat eng ganz Generatioun no mir schonn vu Mëtte siechzeger Joren, a virun allem soe mer, wat duerch Mee 68 incarnéiert ass. Dat ass och eng Desillusioun, déi an déi wäit iwwer d'Konschtzeen, déi, soe mer, politesch lénks gestallt war, datt déi ganz Gauche, déi do an eng gewëssen Desillusioun verfält. An dann, jo, natierlech, wat erreecht een? Wat erreecht een, ech mengen am Virgespréich och d'Diskussioun, wat erreecht een dans l'immédiateté, wat erreecht een awer au long terme, esou wéi s du och vläicht e bëssen ugedeit hues, datt dat awer alles zu engem, zu enger Prise de conscience bäidréit, zu enger, zu engem, zu Gesellschaftsverännerung, datt een Deel vun engem Ganzen, do si mer erëm vläicht, och wann een säin Numm vläicht drop schreift, mee awer an enger kollektiver Déngens ass. Bon, vläicht. mir hunn hei eng Debatt iwwer, iwwer, kann mer soen, awer eng, eng politesch Konscht, déi awer relativ politesch lénks steet. Haut si mer an enger Zäit, wou ee vläicht och gesäit, datt et erëm Réckschléi ginn, Saachen, déi een an enger ganzer Partie, soe mer, déi Leit, iwwer déi mer schwätzen, wat déi, fir wat déi stungen, wou haut déi Konscht vläicht erëm eng aner Resonanz erhält, wou een gesäit, wéi och, an der kultureller Landschaft sech haut eng aner, aner Visiounen, ech mengen, mir brauchen just an de Wahlresultater an Europa an den USA ze kucken. Mengs du, mir kommen erëm bei entartete Kunst lues a lues?
Also, du weess, dass Historiker ni eng Kristallkugel hunn, kucken ëmmer no hannen. An ech mengen, mir hoffen alleguerten, dass dat dote Wuert ni méi opkënnt, ausser an de Geschichtsbicher. Mee dat war e bëssen d'Fro, déi lescht Fro, déi ech Iech wollt stellen, dass einfach Mir hunn Wahlen, Trump ass gewielt ginn an dono hunn ech dem Katelan seng Banann, wat am Dezember fir ech weess net wéivill Millioune verkaf ginn ass. An dat ass e bëssen den Zoustand vun der Konscht momentan, ween de Marché, dee sech imposéiert huet, plus mir sinn an enger zimlech rietspopulistescher Zäit. An do war d'Fro, mengt Dir, wat kéint do nach an deem Kontext Spekulatioun!
Ech wollt nach soen, déi Ausstellung vum Marc Reckinger am Musée, déi ass wonnerbar, déi musst der all kucke goen.
An hei ass eppes,
dat war an de sechzeg, siwwenzeger Joren, do waren esou Reklammen an den Zeitungen, Das Leben verläuft nun mal in Kurven. Da war dann eng Fra, eng plakeg Fra mat engem Maillot, och bei Aktien. Fir Reklamm fir Aktien ze maachen, huet missen eng hallef plakeg Fra hierhalen. Dat geet dach net! Esou Reklammen hu mer elo Gott sei Dank net méi esou vill. Mä jo, mä jo, dat war schonn allerhand, gell? An do hunn ech drënner. Gemoolt eng Fra déi och esou eng Courbe mécht mee beim Botzen gell jo.
Ok, ech meng mir wäerten d'Diskussioun ofschléissen. Mir ok just fir erëm ze soen, d'Ausstellunge lafen hei zu Diddeleng an der Galerie Neiliicht an Dominique Lang bis de 16 Mäerz. An och am Nationalmusée sinn et se. D'Ausstellungen hei zu Diddeleng sinn och mega flott a mega cool a se ergänze sech allen dräi ganz gutt. Ech menge mir se all dräi kucke kommen. Jo, voilà. Merci villmools. D'Buch ass och ganz gutt. Jo, voilà, d'Buch ass och, alles ass perfekt. Merci un Iech. An dofir, wann Dir nach Froen hutt.
Ech wollt och vläit nach eppes kuerz soen zur Demokratie, zur stierwender Demokratie, wann Iech dat interesséiert, well ech wunne grad an Éisterräich. A mir si elo esou wäit, datt mer erëm Nazien an der Regierung hunn, wéi all zéng Joer ongeféier. An, o jee, sorry, hunn ech Iech erféiert? Ech hunn, also ech hunn d'Gefill, datt et einfach, Fakt ass, dass lo grad an Däitschland an an Éisträich einfach erëm ze vill Nazien existéieren. Awer halt och Fakt ass, dass déi Leit gewielt ginn. An et gesäit ee lo schonn an Däitschland, wat fir Kulturkierzunge gemaach ginn. An ech mengen, et dauert nëmmen nach e puer Méint, bis dat an Éisträich och esou geschitt. An ech Ech hunn halt d'Hoffnung, dass zu Lëtzebuerg nach ëmmer genuch neoliberal Kapitaliste gewielt ginn, déi quasi sech e gutt Image maache wëllen, doduerch dass se der Kultur méi Suer ginn. Dat heescht, mir si fir d'Banan.
Also, mir si fir d'Banan. D'Banan ass mega cool. De Kulturminister ass och mega cool. An hie soll Lëtzebuerg zu engem. Vorzeigen, okay, dat huet meng Äntwert.
An deem Sinn d'Kultur weiderhin genuch fërdert. An jo, méi elo fir de fir de Geck net méi esou schlëmm ze maachen, ech mengen dat wat déi Aart vu Kultur, déi wierklech d'Demokratie stäerkt, ass och net onbedéngt déi Héichglanzkultur, wou een d'Popstars an d'Rockhal invitéiert, mee déi déi Kultur, déi Suen op An lokal Communities stécht an. Nee, ech mengen domat, also jo, also ech mengen tatsächlech lokal Kultur an Kultur, déi net an d'Täsche vun deene geet, déi d'Kultur organiséieren, mee an den Täsche vun deenen, déi d'Konscht maachen an Produzéieren an den Leit och Suen ze ginn fir nei Saachen ze maachen. Dat se och e bësse méi endlech eng Indépendance an hirem. Jo an och do an och zu Lëtzebuerg gëtt et nach ganz vill Leit déi mussen Konschtproff sinn fir Konscht ze maachen. Also virun allem zu Lëtzebuerg. Ech mengen Dir hat och gesot als Richtung 22 Dir gift gäre méi Leit hunn oder du has dat perséinlech gesot Leit déi méi produzéieren oder Konscht maachen wéi Konscht konsuméieren an ech mengen dat ass e bëssen den Etat des faits hei zu Lëtzebuerg. Jo, an dat ass eis mega wichteg, dass een lokal Kultur iwwert déi Héichglanz, Héichkultur. Däerf ech nach schnell eppes soen? Jo. Et ginn och Konschtproffen, déi maache gutt Konscht, he. Oh jo, jo, jo.
An d'Annette Messager zum Beispill war Konschtproff, an de Boys och, wann ech mech net ieren. Bon, De Problem ass, datt mer hei zu Lëtzebuerg nëmme Lycéeën hunn, keng grouss Konschtschoul. An dat feelt natierlech deene Leit, déi do kinnte Ressourcë fanne fir ze liewen a Geld ze verdingen an hir Konscht ze maachen. Jo, jo. An ech soen dat och als jonk Persoun, déi vu Lëtzebuerger Politiker gesot krut, Wann s de wëlls Konscht maachen, da géi halt an d'Ausland. Also ech mengen, dat ass och nach en Thema. Mee Ich meine, wir kennen das Thema noch. Wir können ganz gerne weiter danach diskutieren, wir vielleicht vor den von ihr schreien. Eine Frau? Ähm, guten Abend. Guten Abend.
Äh, ich hätte eine mehr spezifische Frage für Richtung 22 Kollektiv. Ähm, dass so viel über äh, positiv Kunst geschwärzt gehen und ähm, dass es immer mehr schwer ist, äh, Leute. Äh, Interesséieren, motivéieren fir effektiv sozialkritesch Konscht, an elo net onbedéngt op ästheteschem Wee, ze véhiculéieren, wéi Dir dat virdu gesot hutt. Dir schafft extrem vill mat Satir, wat esou eriwwer kënnt. Hutt Dir vläicht gemierkt, datt et verschidden einfach Thematiken einfach ganz banaliséiert ginn an der Gesellschaft an dowéinst Satir vläicht de Leit e bëssen esou wéi e Witz erzielt gëtt vun Iech, dat an deem Sënn net seriö geholl ginn an dat d'Leit net realiséieren, dat wat Der sot elo, wéi mat rtl, war op Websäiten an esou weider, eigentlech eng ganz seriö Gesellschaftskritik ass. Denkt Der vläicht heiansdo un dat ichi anescht ze maachen? Wéi ass do de Retour bei Ären, wann Der Kinosowenter maacht oder esou? Ähm,
et ass e gudde Punkt, jo, well mir probéieren halt Saache mat Witz ze, ze weisen. Kann et vläit sinn, datt d'Leit dat net seriö genuch huelen. Ähm, mee ech muss awer éierlech soen, ech, also ech weess elo net, dat hänkt och ëmmer vun der Interpretatioun vun de Leit of. Natierlech kënne mer dat net beaflossen, ob d'Leit elo verstinn, datt mir dat am Fong schlecht fannen, wat geschitt. Oder ob mir dat einfach just witzeg fannen. Mee ech, ech mengen, dass Satir am Fong mega gutt gëeegent ass, fir Saachen ze weisen, déi extrem sinn. Mee besonnesch Satir ass immens politesch, wann ee kuckt an enger ganz polariséiert Gesellschaft, se dat bot Satir. Also ech mengen, heiansdo musse mer och net vill maachen, fir d'Saachen op eng satiresch Aart a Weis witzeg ze maachen, well et geet schonn duer, dass ee Politiker zitéiert, fir ze weisen, wéi absurd déi Situatioun ass. Also ech fannen net, dass mir extrem vill maachen, fir Saachen ze verkleeden. Ech fannen éischter, dass dass Satir am Fong e gutt Mëttel ass, fir Saachen esou ze weisen, wéi se grad sinn, an op de Punkt ze bréngen, wéi absurd dat alles ass. Ass et och fir ze verhënneren, dat een vläicht als Moralisateur do steet, well dat kritt een oft wann een politesch aktiv Konscht mécht virgehäit, jo mee du bass jo och net perfekt, wat geet dech dann hei un hei de Fanger ze weisen? Ass dat och en. Also ech menge mir sinn am Fong scho perfekt, nee mir sinn natierlech net perfekt, mir kréien och ganz vill Kritik vun fir verschidde Saachen, mir kréien déck oft gesot mir wären ze plakativ, heiansdo kréie mer awer och gesot et wär ze komplex, Also ech mengen, mee et kann een net alles richteg maachen. Mee ech fannen d'Fro interessant, well ech mengen, datt och Plaz do ass zu Lëtzebuerg fir Leit, déi déi Problemer op eng vill méi eescht Aart a Weis ze weisen. Also ech mengen net, datt et d'Aufgab ass vun all Mënsch, dee politesch Konscht maache wëll, Satir ze maachen. Mee ech sinn och extrem Fan vu Leit, déi dat ouni Humor a mat extrem vill dréchener Iwwerfuerderung presentéieren. Also do sinn ech och net dogéint. Ech maan et gär witzeg, mee ech fannen awer och wichteg, datt aner Leit dat och attackéieren a sech och vläit domadder beschäftegen, dat op eng maximal depriméierend Aart a Weis ze presentéieren oder op eng eng Aart a Weis, wou een den Ënnergank vun der Welt nach méi komme spiert, sou, well e kënnt jo wierklech. Ech wollt dann. Ech wollt so ähm, Konscht kann Bewusstsein verändern, mir kann awer keen Putin do vun ofhalen fir e Krich ze maache gell. Also dat muss man eis och bewosst sinn. An ech wollt do nach soen hei zu Lëtzebuerg ähm, ech hat do äh, Initiative 69, ech hat äh, eng Beinserie. An ech hat, dat war 69, ech hat Fraen dobäi stoen, ech hat gesot, se sollte sech ganz mat den Äerm iwwerteneen an ganz selbstbewosst do stellen. Mee. Mir haten dann och nach Initiativen, 69 hate mer nach ënnen am Raum do vun de Lampertsbierg vun de Victor Hugo Halen, hate mer nach esou Aktiounen, de Marc an ech, mir haten e Fändel zerrappt, jee esou Zerstéierungsaktiounen hate mer. Mee mengt der, do hätt iergendwou an der Zeitung eppes driwwer gestanen? Nee. Iwwer de Fändel jo, mee net doriwwer. Och net. Ah, och net. Näischt.
Näischt. Dat heescht, Dir hutt guer net eigentlech. Näischt. Näischt.
Nee, dat war esou. Dann.
Dat ass eng Aart a Weis, fir Iech och. Huet Der scho missen wierklech Durchhaltevermögen hun, ne? Ja. Hautzedaags mat den neie Medien hat dir do méi. Ich muss mich min.
Hautzedaags mat Facebook, mat Instagram an all deene Medien hat dir äre Publikum erreecht. Ja, ja, ja,
ja. Merci. Nach eng Fro?

Mir haten dann mam MLF schonn 1971 ugefaang ze froen fir e Gesetz iwwer d'Ofdreiwung, an dat ass eréischt 1994, nee 2014 komm, muss Iech dat virstellen. An ech hat och alt an Zeitungen esou. Mir hunn dann och dauernd esou iergendwéi drop opmierksam gemat, mee Ofdreiwung, dat war wierklech fir hei an deem kathoulesche Lëtzebuerg wierklech e Problem. An et ass jo net, ech si jo och net dofir, datt soll ofgedriwwe ginn, mee wann awer eng Fra am Leed ass an domm drun ass, da soll se awer kënnen

Ok, also ech mengen, dass dat, wat mech radikaliséiert huet, ganz vill domat ze dinn huet, dass ech zu Lëtzebuerg opgewuess sinn an als Kand virdrun zu Wien gewunnt hunn. An da vu Wien op Lëtzebuerg ze kommen an ze gesinn, wat esou d'Liewensënnerscheeder an de Realitéite sinn an zu Lëtzebuerg, einfach déi konservativ kapitalistesch Gesellschaft als Kand ze erliewen an zimmlech séier och ze erkennen, huet mech zimmlech radikaliséiert. Also ech mengen, et geet schonn duer, datt een eng bestëmmte Realitéit einfach erlieft an et musse mol keng grouss dramatiséierend Saache geschéie fir ee Mënsch ze radikaliséieren. Jo, dat wär fir mech. Also, jo.
Also ech si wahrscheinlech dee mannst Radikalen. Mee politesch engagéiert? Bon, politesch engagéiert effektiv, nieft menger Aarbecht am Musée. Bon, elo net méi, ech sinn elo mat politescher Aktivitéit opgehalen, mee laang bei den, iwwer d'Jonk Sozialisten, bei der LSAP an och am Gemengerot gewielt ginn. Fir mech war et ëmmer iergendwéi wichteg sech fir, bon, vläicht an engem Ëmfeld, wou d'Wuert Sozialdemokratie méi kritesch beliicht gëtt, et ass awer nach ëmmer meng Iwwerzeegung, datt dat eng Form vu Gesellschaft, déi do ugestrieft gëtt, déi mengem Bewosstsäin am meeschten entsprécht. An fir mech war et ëmmer wichteg, sech ze engagéieren an deem Sënn, datt een op gewësse Mësstänn probéiert hinzeweisen, fir d'Saache virunzebréngen, vläicht mat manner Radikalitéit, déi aner, dat ass einfach vläicht eng Saach vun der, vun, vun, vun der Natur, vun, vum Charakter, dass een dat vläicht, vläicht aneschters, aneschters upéckt. An fir mech ass och villes, wat een net onbedéngt militant mécht, ass awer ëmmer och politesch. An ech mengen, dass och, och an enger Kulturzeen, och wann een als Kulturfonctionnaire an engem Musée eng, eng, eng Positioun huet, déi, déi dee vun der, Voilà, wou een probéiert sou wäit wéi méiglech d'Leit beienaner ze kréien an esou weider, een awer och duerch gewëssen Thematiken déi een opgräift an déi een wëll beliichten och kann der Gesellschaft och als Historiker Froen zréck stellen. Ech mengen mir hat elo eng Ausstellung iwwert d'portugisesch Immigratioun zu Lëtzebuerg, iwwert d'Nelkenrevolutioun, Mir haten eng Gemä iwwert Kolonialismus hei zu Lëtzebuerg, wou och Richtung 22 mat enger Rei Saachen vertrueden war, wou mer och vill a Relatioun stungen, heiansdo méi einfach, heiansdo méi schwiereg an deem Kontext, wat och derzou gehéiert zu enger Demokratie, dass een déi Debatten, an deenen Debatten ënnerschiddlech Positiounen huet. An ech mengen, dat sinn och Saachen, déi, wann een gewëssen, ech géing mech elo net als e militanten Historiker bezeechnen, well ech dat ëmmer probéieren ze trennen, well ech wierklech mengen, dass et eng, och eng Saach vu Credibilitéit ass, äh, dass een probéiert driwwer ze stoen, probéiert och an deene Saach verschiddene Point de Vuen äh, ze, duerzestellen. Äh, mee ja, dat ass natierlech huet een eng gewësse Virstellung, wéi eng ideal Welt ausgesät, déi transparéiert relativ vill oder op hoffen ech mol, äh, dass dat och transparéiert, wann an Thematiken an Aart a Weisen, wéi een gewësse Saachen traitéiert, vläicht mat manner Werf a manner äh, voilà, vläicht manner draschloen äh, am äh, metaphoresche Sënn wie, wie, wie aner Formen.
Ja. Ah, Vielmals Merci, ich bin alle Guten.
Merci.